איך ווייס אויך נישט וואס טוט זיך אין ישיבות פרייטאג, מען דארף מעביר סדר זיין, אויף די צעטל שטייט סדר היום פאר פרייטאג, די צעטלעך איז דאך אזוי זיס, ס'רינט האניג פון דעם, אשמורת הבוקר שטייט מען אויף דעמאלטס און דעמאלטס, הכנה לתפלה איז דעמאלטס און דעמאלטס, שיר חסידות איז דעמאלטס און דעמאלטס, אזוי זיס, די ישיבה איז דאך ממש ממש פאר מיין בחור'ל, לייגסט אפ דעם צעטל, די פרייטאג'דיגע סדר. תוה מ אור חיים זכי, דעמאלטס און דעמאלטס. שירה ביי מים חיים מסדירים של שבת, דעמאלטס און דעמאלטס. הכנה לשבת קודש, דעמאלטס. שיר השירים, דעמאלטס און דעמאלטס. אט די צעטל אויפן וואנט. הום. איז מורא'דיג. ער עפנט נישט קיין ספר. הערסטע? ער גייט און ער קומט פון שאנק אהין און צוריק און צוריק. נעם א חומש יעדן טאג, אביסעלע חומש. יעדן טאג אביסעלע חומש אן פארשטיין, זאג ביז שני איינמאל, נאכאמאל ביז שני, נאכאמאל די תרגום, מאך צו, געב א קוש, מארגן מאנטאג, יעצט פון שני ביז שלישי איינמאל, צוויי מאל, מיטן תרגום, מאך צו, געב א קוש, שמע, דינסטאג, פון שלישי ביז רביעי, ס'קומט צוויי וואכן גייענדיג די חומש. ס'קומט צו אויף יוכי גענדיגט חמשה חומשי תורה, ער פילט אזוי גוט, אפגערעדט פון דעם אז דאס איז מסוגל פאר הצלחה, ווייל אז מ'איז נישט מעביר סדרה פארלירט מען געלט און ס'איז געשען פראבלעמען אז מ'איז נישט מעביר סדרה, אז מ'איז מעביר סדרה איז מען אזויווי א אינשורענס פאר די מענטש, נעם א משניות, לערן א פרק משניות, פארשטייסט? גוט, פארשטייסט נישט? גוט. איך זאג די הייליגע ווערטער איין פרק נאך א פרק נאך א פרק, איך האב געענדיגט מסכת ברכות, איך הייב אן מסכת פיה, איך האב קיינמאל נישט געגלייבט איך קען לערנען, איך פיל אזא גוטע טעם, מענטשן זאגן מיר ס'הייסט נישט געלערנט אבער איך פיל אזא גוטע טעם, מענטשן זאגן מ'האט נישט געהאלטן פון דעם אבער איך פיל אזוי גוט, איך פיל נישט ווי א ווי א דזשאנקי, וועט א מענטש, איך טוה נישט גארנישט, א מענטש האט אלעס, אלעס שוואוילט אפ, איך פיל גארנישט. וואס מיינסטו א בחור וועט דארפן נעמען דראגס? פון וואס קומט עס? פון וואס קומט עס? פילט ביי זיך כ'האב גארנישט קיין טעם אין לעבן, שוין לאמיך לאמיך אוועקלויפן, לאמיך מיר פארברענען די מח. נאכדעם וועסטו זען, עס גיין צו א קומזיץ אדער עס גיין צו א פארטי, איינער שטייט און שטופט פאר יעדן איינעם צו נעמען. ער שטופט ממש ער גייט אין בנפש'ן ממש א מייפעץ ער שטופט נעם נעם נעם נעם נעם וואס ווילסטו פון מיר איך וויל נישט נעמען קיין דראגס ניין נעם נעם נעם וואס איז מיט דיר ניין די גאנצע עולם מיט אריינהארן און אז ס'גייט אים נישט מיט מיט טו עס אריינלייגן אין עסן. ניין די גאנצע עולם זאגט יעדער זאל ווערן אויסגעברענט יעדער זאל ווערן אז מיר איז נישט גוט זאל קיינעם נישט גוט זיין. נעם אביסל משניות ס'איז בעסער ווי די גרוזעלעך. נעם א פרק משניות זעסט פילן גוט. די דארפסט מיר נישט גלייבן קאסט עס טריי עס

ס'איז אמאל געווען ביי א פארטי ווי איינער שטופט די גאנצע עולם צו נעמען דאופ, און ברוך השם, דאנק דעם אייבערשטן, כ'האב דא דא בחורים וואס פארציילן מיר די מעשות, נעם, נעם, איין צי, נעם, נעם, איין בראוני, נעם, נעם, אביסל, גארנישט, א קענדי, נעם, ס'גארנישט, דאס איז נישט דראגס, דאס איז גארנישט, ער שעמט זיך דאס נישט צו טון, איך מיך שעמען צו גיין הפצה? איך האב אויך דראגס, איך פארקויף גוטע דראגס וואס פארברענט נישט די מח, ס'היילט אויס די מח, ס'ברענגט א מענטש צום אייבערשטן, ס'ברענגט א מענטש צו זיין פרייליך.